Daspa bilichi nima yi kumda yi pɔhim zuɣusima wulana ka tɛhigu kana ti mɛri ni puɣi zaŋli tiri bilichi nim zaa sa nangban yinga tima biso n bɔhi bɔhi shɛli. ni Dagbanli puuni ŋun lee simsi ni o chaŋ ti tim sandaani ka ti ku kana ti ti zani kpɛŋŋo ka yɛli yɛltɔɣa biɛla n zaŋ tam di zuɣu ni ti gba zaa ni wum ka ninkura yɛli ti li shɛm. Dagbanli puuni niraba ayi n kɔlifaai ni bi tim sandaani. Bani n nyɛ ba nima? Tuuli ninvuɣu so a ni tum taali maa ninvuɣu so ŋun nyɛ o viinira ka ni tooi yɛl o yɛltɔɣa di yi to ka wula ka o ku wum li. Hal o yi bi wum, amaa o ni yɛli yɛltɔɣa ka i baŋ dalili din be di puuni. Ŋun pahiri ayi, ninvuɣu so ŋun mali yɛltɔɣa milinsi. Bɛ niriba ayi ŋɔ ban kɔlifaai ni bɛ niŋ sandaani, amaa a yi ka afa bee ninkurigu, nini ni tooi nyɛ afa ka ka yɛtɔɣa milinsi? O kari nyɛ viɛnyɛliŋga, amaa yɛtɔɣa milinsi ŋuna o kali. Dizuɣu a yi zaŋ o chaŋ sandaani timbu, di zooya pam ka yɛtɔɣa maa kariti kpe yɔɣu. Nyin ni tooi nyɛ ninkurigu ka ka yɛtɔɣa milinsi a bi nyaŋa, to kul kpuɣi maa zuɣu n-yuli asilalahi taba Angoom mi shɛba ni ban kul be a ʒiilɛli puuni. So beni, o ʒi yɛtɔɣa, di zuɣu yɛtɔɣa ni na viɛli ka yi chaŋ ŋun kpɛri ni o yɛn saɣim li mi. Lala nira a tɛhiri ni o yi niŋ ninkurigu ka a yi zaŋ o chaŋ ni o ti tim sandaani, o ku wurin li. Di zuɣu hal bɛ mi zaŋ so chaŋ sandaani timbu, ka bɛ ni chaŋ ni o ti tim sandaani niŋ so maa, ni ŋun kana tim o ka ti yɛli, Bɛ lan kpaarigirila baŋ ŋun yaha. ka so yɛn yan yɛtɔɣa pa kpɛla yɔɣu maa. Di zuɣu Dagbani li puuni niriba ayi ŋɔ ban n kɔlifaai ni bɛ tim sandaana ninvuɣ so ŋun mi yɛtɔɣa yɛlibu. Ti malila ŋun mi yɛtɔɣa ka a ku yɛli yɛtɔɣa shɛli ka o yɛli di same thing ka o dina mali wumbu garaadin maa. O malila yɛtɔɣa milinsi. Binshɛɣukam zaa din mi be Dagbani li puuni di bɔhindimi. Dagbanli, binshɛɣukam zaaha din beni, di malila language n yɛra, di malila balli, a bi wum lala balli maa, n yi di kpɛri di puuni. Dagbani n nya, Dagbani n nyɛ ma, Dagbani n nyɛ o, to amaa yɛltɔɣili kam ti niŋ a, di malila balli, ti yi ti be lala yaɣili maa, n ŋɔ ka ti sɔŋ li, sandaani gba malila di balli, a bi wum li, n yi di kpɛri sandaani timbu yɛltɔɣa ni. Baɣayuli mali lala balli, a bi wum lala balli maa nyin di kpɛri din mali be yɛtɔɣa puuni, ka tim ka di mali di balli, a bi wum li nyin di kpɛri di puuni. N wuhir a ni bɛ shɛkam zaa din be Dagbaŋ la puuni di bɔhinnimi, bɛ di ku tooi dɔɣi ka a yiɣisina ka mili shɛli a bɔhinnimi. Di zuɣu niriba pam n-tooi yɛri li, Eei ka m bo Afani n-chaŋ ka bɛ ti tim sandaani ka o zaɣisi, ka n zaŋ ninkura chaŋ ka bɛ ti tim sandaani ka o zaɣisi. Sandani maa ŋun tim li ka a fa bee ka ninkurugu ni tooi nya a fa ka bi mi sandani yɛtɔɣa? Pini lan karinya maa zuɣu ka a pia maa bahi tooi n-ti chaŋ tib sandani. Di zooya pam ka n chaŋ ti wali n-leegi. Dindin simsi ni n yɛli yɛtɔɣ shɛŋa ka di labisi lala niriba n hankali tiŋgbani maa na, m bi mi ni yɛn sɔŋ li shɛm. Yɛltɔɣ shɛli n-tooi paagi ka so ku yɛl yɛltɔɣ gaŋ kɔŋko ka di teei yɛla pam a zuɣupuri puuni, ka di chaɣ a dahankali ka a labina yaha. Tɔlizuɣu ayi ka afa bee ninkurigu ka ŋun tim sandaani. So ni tooi nyɛ afa ka mali yɛltɔɣ amilinsi o ni tooi tim sandaani. So ni tooi nyɛ ninkurigu ka mali yɛltɔɣ amilinsi o ni tooi tim sandaani. Bee ka a ni tim so taali maa ka o vi ni di nyɛ ŋuna, amaa yɛl yiŋga din lee be di ni ka di simsi ni a mi tuuli. Bia yɛn zaŋ a chaŋ naa ti tim sandaani. Di simsi ŋun kana ti paagi maa ka o yɛli Naawuni zuɣu binshɛɣu din niŋ. Hali di nyɛla a ka yɛlimaŋli, a kpela o ninsalisinli pam. Kpaŋmi a maŋa, a ni yɛn zaŋ so ka o chaŋ tim sandaani, kul yɛlim o di yɛlimaŋmaŋli ni nyɛ shɛli. Yɛtɔɣ shɛli a ni yɛli ti ŋɔ, dini n-yɛn ti o daliri ka o laɣim yɛtɔɣa chaŋ ti yɛl o ka o wum ti a maa. n niŋla zaɣila ŋɔ dini yɛn ti o daliri ka o laɣim yɛtɔɣa n zaŋ chaŋ ti yɛli lala niri maa ka o tooi wum taai maa di zuɣu a bi yɛli o yɛlimaŋli di zooya pam ka yi sandaan maa ka di ka di bi tam kalinli zuɣu n ku tooi chani santaani timbu ka bi mi sandaan shɛli tiŋbu bini chani maa bɔ n niŋ ka n chani ni n ti tim sandaani ka chɛ sandaani pam bɛni nyingba ŋun yuuni ŋɔ a ku deei li Di ni ku leei ka mira ku mi taba, ka m mi a paɣa, ka zaŋ a paɣa goli, ka naan lan bɔni a ni o kana tiŋsa n-daa niŋ a ni goli a paɣa maa a yaa chɛli n taali kpaŋma. M ba pira kɔbu puni, waan pasɛnt kɔŋkɔn ni tooi ti yiri taali, ni yɛligu tuu pasɛnt kɔŋkɔn na n-tooi gbibila a paɣa maa. Ka di ku leei ka so ku a ba. Bɛ o ku la bia, di polo bi mi mi ka bia ŋun guugari palli ka o ŋme o mari loori. Bɛ o yɛn ŋmɛla marafa ka bi mi ni bia beni ka di gbaag o. Bɛ o gbibila binshɛɣu ka bi mi ka di faai gbaai bia ka lala n-yɛli o kuli yɛlimiya, Zaɣila, n yɛn ku la zaɣila. Di mi ka binshɛɣu yɛn taɣi ka m bi ku o. Ka shiri ku o, di paya so n-ku o. Ŋun shiri ku o, o ni ku o naai maa ka naai ni a chɛli o taali. M bɔri ni a yɛli ma a duuma naawuni zuɣu, a ni chɛ. nyɛ ŋun chɛ ni a timdi sandaani maa. Di niŋ ka a bi mi sandaani gbunni ka chɛ ni a ti tim lala sandaani. Di nyɛ nyini. A ni chɛ To di zuɣu pɔi ka a yɛn chaŋ ti bo so ni o tim sandaani, di simsim ni a yil o Naawuni zuɣu ka yil o yɛlimaŋli din be lala yɛtɔɣa maa puuni. Dini n-yɛn wuhi so shɛli o ni yɛn doli ka maligu kana di puuni. Amaa di yi niŋ ka a ŋme o ʒiri, yi yi chaŋ yi ni mali yɛtɔɣa maa je, di be n-tam kalinli zuɣu. Hal wei zuro vi o yuli ni o wumiya, amaa ka bi wum, ti do biya zaŋ tum tuma. Di zuɣu sandaani, a fa yi mali di baŋsim, o ni tooi tim li. Amaa a yi karim, ka ka di baŋsim, nyin miri ka a kpɛri sandaani di bahi bahi nir ni paɣi yɛtɔɣa m mini m paɣa sunsuuni ka naŋgbankpeeni ŋme. Nimaani maa ŋɔ ka a sahi ka n ni yi diri haŋkali timsanima.